Watch dis video for di hottest and latest tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am hear the way you sabi am. Oya make we enter today gist. Na serious wahala burst for Graz, Austria, second biggest city, as ten pipo don die for one secondary school shooting, including di suspect gunman. According to police, the wahala happen for Draskuzingas High School around 10am local time. Among the dead people na some students, at least one adult and the person wey do the shooting. Plenty others still get serious injury. Police don talk say dem secure the school area already If you dey around Graz, dem say make you try reach out. Austrian Chancellor Christian Stocker don call di matter one national tragedy, say di whole country dey feel deep pain and grief wey word no fit describe. Government officials still dey give updates live as di matter dey unfold. Drone wahala for Russia don increase steady for Ukraine, especially for Kyiv. Monday night, dem launch another serious attack. From midnight reach morning, drones full sky like mosquito, dey buzz anyhow from every corner. Machine gun noise and air defense bullets full everywhere as dem dey try shoot down the drones. One fire wey burn far away even show clearly for hotel window and the moon sef look like say e dey shame to shine with all the fire for sky. Ukrainian Air Force talk say dem detect 315 drones that night, 250 na actual strike drones, most of them dey target Kyiv. Russia still add seven ballistic and cruise missiles join the attack. Since June start, russia don dey fire average of 256 projectiles every day majority na drones most na shahed drones some na decoy wey dem use confuse air defence reports say for may alone russia fire ova 4000 drones highest number so far Dis June fit break dat record again. Ukraine security service tok say Russia dey produce dia own version of Shahed, dem call am Geran for one zone for Tatarstan. So far, over twenty five thousand don come out from there plus anoda twenty thousand wey dem assemble from Iranian parts. Some apartment blocks and offices damage on Monday and for di first time, One major historical site, St. Sophia Cathedral, feel blast shockwave. Culture Ministry confirm say the outside wall plaster get small damage, but the inside still dey okay. Wetin clear be say the bombardment no dey slow down and e dey shake life for people wey dey live far from front lines. Russia don send strong message give US say make dem stop to expand NATO if dem really want peace. Deputy Foreign Minister Sergei Yabkov tok dis one to state news agency e say di wahala between russia and us go continue unless america take serious step to settle di main security problem according to am nato expansion na di number one problem if dem no solve am make nobody expect say di fight for euro-atlantic region go end e tok say us need to show respect for russia core interest if dem really serious about better relationship. Russia don always blame NATO wey dey move closer to their border and Ukraine wey wan join as the reason wey make dem enter war. Yabkov talk say until the expansion stop, peace no go show face. Some Ukrainian soldiers wey Russia hold for over three years don finally return home after prisoner exchange. Many of dem look weak and slim well well from the suffering. Families gather for Chernihiv. They find news about their people wey still dey miss. Some believe say their husbands still dey alive inside Russian custody, even though dem never hear anything for months. This na the 66 prisoner swaps since Russia begin full invasion.

more soldiers go los angeles say na to stop di wahala wey immigrant wey immigration raids dey cause dis na di fourth day wey wahala dey happun for street wey kasala dey happun for street dem don add 700 us marines join and national guard troops wey dey ground don double reach 4000 But California Govnor Gavin Newsom vex say Trump dey do like dictator wey don finally see im mad dream come true. California sef don carry di mata go court say di man no get right to send troops enta state without di govnor consent. For Yankee, e rare make sojas dey do police work for inside kontri. Mexico govment say at least four of dia pipo wey dem arrest since friday don already land for mexico na since 1965 dem last see president wey send national guards go one city without say govnor gree dem don use marines before for tins like hurricane katrina and 911 wahala but no be for protest Trump never invoke the Insurrection Act yet. That one na wetin go give soldiers power to join police direct. LA County Prosecutor Nathan Hushman talk say the extra troops no dey necessary. According to am, na just small part of LA people dey protest and na few still dey misbehave. But e still confirm say kasala dey from people wey dey burn Waymo car, to dem wey dey throw bricks and cinder blocks give police even one person ride bike enter police for di bet awards wey dey happen for los angeles kendrick lamar na di real mvp as e pack five awards from ten nominations e win best album for gnz Best Video for Not Like Us, and still carry Male Hip Hop Artist of the Year. Lama and im video partner Dave Free still win Video Director of the Year. As e talk for stage, e hail bet say dem always dey represent black culture correct. Comedian Kevin Hart host the show and another highlight

Jamie Foxx collect im award from Stevie Wonder and talk about how he survive stroke for 2023. He say when he see the Mumerian part, he just talk say this fit be me. Maria Carey perform too and Busta Rhymes give her awards. She talk say if person go win anything, e good make e start with Ultimate Icon. Na real big night for Black Stars. uk don drop heavy sanction on two far-right israeli ministers itamar ben-gvir and bezalel smotrich becos of some comments wey dem make about gaza di two men now no fit enta uk again and any money or property wey dem get for uk go remain frozen uk foreign secretary david lammy tok say both men incite violence and abuse palestinian human rights israel no take am funny dem vex say uk dey target elected goment officials call am outrageous but lami no shift e say na time to hold pipo accountable push for ceasefire for gaza release hostages increase humanitarian aid and chase twostate solution israel own foreign minister gideon saar say cabinet go meet next week to respond to di uk wahala di move dey come as uk plus some oda western kontris like australia canada

Eurostar don talk say they run direct train wey go dey carry people from London straight to Germany, Frankfurt and Switzerland, Geneva. Dem plan to buy about 50 new train wey go cost near 2 billion euros, na about 1.7 billion pounds and dem say all of dem go dey ready before early 2030s if everything go as planned. London to Frankfurt go take about 5 hours and London to Geneva go take small pass 5 hours 20 minutes but e get small wahala. Dem never sure if space go dey for their train depot for East London to keep all these new trains, according to Eurostar CEO Gwendolyn Kesnev, People dey rush train pass before, even though things dey cost and economy dey tight. She say this one na new golden age of international sustainable travel. Dem new trains go replace some of the old ones and go increase train movement for London by 30 percent. Dem still get plan make train dey move straight from Amsterdam and Brussels to Geneva too. Dem dey work with their partners to arrange all the logistics. But we never sabi if the train go stop for other places make people enter or drop. Na Eurostar dey share this big plan wey go shake train travel for Europe. European Commission dey plan to drop 18th round of sanctions against Russia according to wetin Financial Times report. Dem say di new package go reduce di oil price cap wey Russia fit sell from sixty dollar to forty five dollar per barrel. Di plan still include ban on use of Nord Stream gas pipeline infrastructure, plus dem wan add more Russian banks and shadow fleet vessels to di sanction list. Na three pipo wey sabi di mata bring di gist as EU dey try pressure Moscow more becos of di ongoing Ukrainian war. Israel don deport Swedish climate activist Greta Thunberg after dem intercept di Gaza-bound aid boat wey she and 11 other people dey inside. Dem stop di boat, di Madlin, on Monday for Mediterranean Sea as e dey try carry small aid go Gaza to challenge Israel sea blockade and raise awareness about di humanitarian wahala for di area. According to Israel, Greta agree make dem deport her and she don fly go France from Tel Aviv on Tuesday morning, but five of the six French citizens wey dem catch with her refuse to sign deportation papers. France government don talk say dem go face court process now. The boat dey run by Freedom Flotilla Coalition (FFC) and the group don demand make Israel release everybody wey dem hold and return the aid items. Israel foreign ministry mock di boat, call am selfie yacht and tok say dem carry di passengers go Ben Gurion Airport afta di boat reach Ashdod port Monday night.